السلام علیکم دوستو کیا حال ہے طبیعت سٹی کے میں خالد بھٹی تو سٹے دے پہ میں نے یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج بھٹی ویلوگ سیون ایٹ سکس دوستو چھوٹی جی ویڈیو دے نال تھے اسی حاضر عرض ہے کہ ساڈا وائی ٹائم دا مسئلہ حال نہیں تھیا پیا جڑی وجہ کنے سا بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ تواڈے بھرا دا چینل مونیٹائز تھیون دے بالکل ہی قریب ہے دل ایویں کریں دے کہ وائی ٹی کو بالکل ہی اللہ حافظ آکھ دوں سوچ سوچ کے سوچ سوچ ݙیدھے پئے وے سر دے وال بالکل ای چیٹے تھی گئن۔ جیویں تہاکوں پتہ ہے کہ وائی ٹی دی جیڑھی پالیسی ہے ترے سو پینہٹھ ݙینھ دے اندر اندر تساں ہزار سبسکرائبر ای فائنل کرݨے ہن اور چار ہزار گھنٹہ واچ ٹائم ای مکمل کرݨے ہے۔ ساݙا الحمد للہ تہاݙی سپورٹ دے نال تہاݙی دعا دے نال ہزار سبسکرائبر تاں تقریبا ترے مہینے پہلے فائنل تھی چکے صرف ہݨ مسئلہ کیڑھی شے دا صرف ہے واچ ٹائم دا مسئلہ جتنا وی میرے میکوں چاہݨ آلے ہن او اگر ساݙی ویڈیو کوں فل واچ کریسیں تاں تاں ونڄ کے واچ ٹائم دا جیڑھا مسئلہ حل تھیسی۔ تے سیاݨے آہدن نا کہ پوتر ہمیشہ آپݨا ای سوہݨا لڳدے ٻئے دا پوتر جتنا ای سوہݨا ہووے نا او ٻئے دا پوتر کجھ ہا لڳدے تے ہی وے کنے ساݙی جیڑھی آپݨی ویڈیو نا آپ دی بݨائی ہوئی ویڈیو ساکوں اتنا چنڳی لڳدے اتنا حد کنے زیادہ یقین کریسو کہ جس ٹائم اساں یوٹیوب آن کرینے تے وزٹ کرینے یوٹیوب دا جیڑھے جیڑھے چینل وائرل تھئے پئن یقین کرو انہاں دی محنت ݙیدھے ہیں آپݨی محنت ݙیدھے ہیں آپنی ویڈیو وی ڈیدھے ہیں انہاں دی ویڈیو ڈیدھے ہیں یقین کریسو کہ زمین اسمان دا فرق ہوئے اساں بڑی محنت کریندے پئے تہاڈے سامنے یقین کریسو کہ کیمرے دے اگو ہک آ ونجنا وی کافی ساری محنت ہے کیونکہ کیمرے دے سامنے جیڑا بندہ آندے نا تے انہیں پوری دنیا نال گال کرنی ہوندی ہے ساڈی اگر شکل تہاکوں پسند کینی ساڈی اگر تہاکوں آواز پسند کینی پلیز مہربانی کیتا کرو میں جیلے تہاڈے سامنے اگر ساڈی ویڈیو آوے تاں تساں کلک کر کے تے ہک سائیڈ تے رکھ ڈیتا کرو موبائل تاکہ ساڈی ویڈیو فل واچ تھیوے ساکوں کچھ فائدہ تھیوے یقین کریسو کہ اساں پورا ہک سال تھی ڳئے محنت کریندے پئے ہیں اور ترے سو پینہٹھ ݙینہہ چوں صرف صرف ݙاہ ݙینہہ آندے پن تے ݙاہ ݙینہہ دے اندر اندر اگر اساں چار ہزار گھنٹہ واچ ٹائم پورا نہ کیتا نا یقین کریسو کہ بالکل ہی ساݙا چینل دا کوئی پتہ کینی اساں چینل چھوڑ ہی کیوں نہ ݙیوں ہک یوٹیوب دی پالیسی ہے جیڑھے پچھلے گھنٹے ہوسن او سارے گردے آسن ٹائم واچ ٹائم بالکل ہی گرسی تہاڈے بھرا کوں صرف ہن سپورٹ دی ضرورت ہے صرف واچ ٹائم دی ضرورت مہربانی کیتا کرو ساڈی ویڈیو کوں فل واچ کیتا یقین کریسو کہ اج ہی وجہ کنے نہ بالکل ہی دل کہنا ہئی کہ ویڈیو اسا اپلوڈ کروں اتنا پریشانی تھئی کڈیے حد کنے زیادہ صرف ڈاہ توں بارہ نی باقی بچ گئین اگر ساڈا کہیں نہ کہیں طریقے نال دھکے نال جیویں تھیوے ساڈا چینل مونیٹائز تھی ونجے اگاں ہے نصیب والی گال کیونکہ اگر اسا ساڈا چینل مونیٹائز نی تھیندا پورے سال دی محنت بالکل ہی ختم تھی ویسی پلیز مہربانی کیتا کرو ساری ویڈیو کو فل واچ اس تو بعد میں تقریبا نا ساڑھے آٹھ بجے لائیو ہی آنا ہونا پلیز مہربانی کیتا کرو سکو لائیو دے وچ ہی سپورٹ کیتی کرو کیونکہ جیڑا بندہ لائیو دے وچ ایک کلک کریں دے لائک کریں دے تاں او کو بھی فل واچ ٹائم مل دے مہربانی کیتا کرو چلو اڈو نہ صحیح تا اڈو صحیح تھوڑے جے پانچ منٹ واسطے ڈا منٹ واسطے سکو لائیو دے وچ ہی ذرا سپورٹ کیتی کرو تاکہ ساڈا واچ ٹائم دا جیڑا مسئلہ ہے او حل تھی ونجے تے میں کو ہی وجہ کریں نا میں کو ایمرجنسی ویڈیو بناونی پے گئی ہے کیونکہ اج دا ویلوگ جیڑا نا اج دا ویلوگ کہنا سی سارا کچھ تھے نالے ویڈیو بنی پی ہے مکمل ٹائم کوئی نہ ہی سارے نیوار مصروف رہ گئے ہیں اوندی وجہ کنے ہن ٹائم بالکل ہی کینی ہی جویں تہاکوں پتہ ہے اج کل نیٹ ورک دا ہی بڑا رولا ہے ہی وجہ کنے اپلوڈ دے اتے وی بڑا ٹائم لگ دے تے ہی وجہ کنے میں ایمرجنسی اچ میں آکھیا تھوڑی ہی بالکل چھوٹی جی ہک کلپس بنا کے نا اپنے دوست احباب کوں اپنے وائٹی فیملی کوں اپنے جیڑے ساکوں چاہن آلے ہن سارے کوں انفارم کر ڈیواں کیونکہ ساڈا اج دا ویلوگ جنہاں نہ کہنا آسی پلیز مہربانی کیتا کرو ساڈی ویڈیو کو فل واچ کیتا کرو تے ویڈیو دا کرے پتیں اینڈ تے امید ہے کہ تہاکوں ساڈی ویڈیو چھوٹی جی ویڈیو تہاکوں اچھی لگی ہوسی اگر تہاکوں ساڈی ویڈیو اچھی لگے ساڈے چینل کو لازمن سبسکرائب کرے سو بیل ایکن آل تے لازمن پریس کرے سو تاکہ ساڈی آون والی لمے ویڈیو تہاکوں جلدی نال میسر تھی ونجن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو ہم سب تک اللہ حافظ